जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अपने समस्त मिथिलावासीके नमस्कार करैत छी सङ्गे बता दी जे एखन अम्बानीके बेटाके विवाह हर जगह फेसबुक इन्स्टाग्राम यूट्यूब पर जहाँ तहाँ ट्रेंडिंग मिल रहल छै आ बात छै जे ओकर विवाह जे भेलैए ओ विवाह मिथिलाञ्चलक लोकके आँखि खोलि देलक आब कहब जे केना खोलि देलक तऽ देखबै आब एखन अम्बानीके बेटाके जे विवाह भेलै हँ ओकरा अम्बानीके बम्बइमे एक नम्बर मकान एकदम जगह तगह फल्लाँ चिल्लाँ एक नम्बर छै लेकिन ओ मुम्बइमे किएक नहि केलकै विवाह एहिपर नहि किछु क्वेश्चन उठलैए ओतऽ विवाह किएक नहि उठलै किएक नहि केलकै तऽ आब किएकि ओकर अपन जे घर छै जन्मस्थली ओकर जन्मस्थली छै गुजरात जामनगर तऽ ओ अपना जामनगरमे जाके ओहिठाम अपन बेटाके विवाह केलकैए किए एहू बातके बात बुझि लिअ जे एहि दुआरे कि ओकर भाय जन्मस्थली छै ओकर कुल देवता ओतऽ घर पर छै एहि बातके मानिके चलियौ अहाँ लेकिन मिथिलाञ्चलक आबके जे किछु रीति रिवाज चालू भेलै अछि से भऽ गेलैया किछु उल्टा पहिले लोग कोनो काज करै छलैया तऽ गाँवमे करै छलै किएकि ओकर बात छलैया जे पहिले लोग गाँवमे रहै छलै आब लोग गाँवमे रहै नहि छै तऽ गाँवमे नहि रहै छै तकर प्रकोप छै एहि दुआरे आब गाँव जायब कनि खर्चा बेसी भऽ जेतै ई ओ फलना चिलना हँ तैं लोग कनि आब बाहरे दिल्ली बम्बइ जहाँ रहै छै ततै उपनयन बिआह मुड़न सब किछु कऽ लै छै तऽ ओ चीज गलत बात छै जतय कुल देवता अछि ओतय के अपन काज करबाक चाही तऽ आबक जे लोक सब छै जे जतय रहै छै ओतय अपन काज कर लै छै से गलत बात छै अपन कुल देवता के तऽ अहाँ पूजा नहि केलियै जतऽ छी ओहिठाम तऽ अहाँके देवता नहि छथि अपन अपन कुलदेवीके तऽ अहाँ पूजा नहि केलिए ओतऽ अहाँ लगमे अपन कुलदेवताके छोड़िकऽ आओर कतहु आन ठाम जाकऽ अपन अहाँ अपन काज कऽ रहल छिए तऽ ओ चीजके देखऽके लेल एहि बातसँ अइ मानैके बेटाके विवाहसँ ई एकटा बात निकलै छै जे ओकरो छलैए ओतऽ घर जमीन लेकिन ओतऽ किएक नहि केलकै आओर गामपर किएक केलकै कियाकि ओकर कुल देवता घरपर छलै ओहिठाम जाकऽ ओतऽ जे छै से अपन केलकैए ओतऽ एतेक भारी फँक्शन केलकैए भनहि जतेक खरचा केलकै ओहिमे नहि कोनो बात छै जतेक पाइ छै ओतऽ खरच केलकै जकरा जतेक पाइ छै ओतऽ खरच करै छै ओ अपना ओ अपना आमदनीके जीरो पोइन्ट एक्के परसेन्ट खरचा केलकै ततय खरचा केलकै कहू जे कतेक कमाइ छै से से तऽ बात एना छै तऽ खरचावला बात नहि छै खरचा जतय होइ छै ओतय हेबे करै छै लेकिन लोक एहि बातकेँ बुझय लेल तैयार नहि छै लेकिन करबै की लोककेँ की कहल जेतै तऽ अपने समस्त मिथिलावासीकेँ कहय चाहब जे अम्बानीके देखि कऽ एहि बातके अहूँसभ गौर करी जे कोनो भी काज करी मूड़न करी उपनयन करी विवाह करी अपना कुल देवताके जन्म अपन जन्म स्थलीपर जाके करी कतहु छियै ओहिसँ नहि मतलब छै साथे अपन भाषाके सेहो नहि बिसरी दिल्ली बम्बइ कलकत्ता कतहु रही मैथिली भाषाके केओ बिसरी नहि

एतऽ एतबे अपने समस्त मिथिलावासीके हम उदयन ठाकुर गोर लगैत छी धन्यवाद